Cun nu le lawng hlah pale zong nih hin kan i nunpi ve hrimhrim na ti kha a zumh zong kan zumh. A ruang cu na kan cawnpiakmi hi a fiang tuk. Hlonh awk pakhat te zong khi um lo. Sihmanhsehlaw zapi Laiholh a thiam huhalo mi kan tam ngai cu le cui speed no ni na van rat bak ah khan cun kun fang kit chok lo phun phai in a ra le maka kha kan nu le tampi lai hol a thiam hoa lo mi cha cun thei har ngang har ngai la na in kan van um deuh deuh kan in nek deuh deuh na mui mai ai do deuh na hmur kha a thlum deuh deuh bawipa ni an hman nak he alang chin leng mang ti kan hmu tikah hin a kan i lom tuk hring hran a chim hi kan chim hrim hrim lo Mah duh ahcun caan hna hi kanmah le zong nih pe kho usih law cun aa sau deupi khin chun zan si lo zongah zan fatin te hin dongcat lo tein na van i na van kan phurhmi thawngṭha bia hi aa tling khit khet tein rak kan cawnpiak law aa kan di a riam hnga sihmanhsehlaw aa caan cu kanmah kut cung a ummi si lo bantukin aa caan chungah a thu a dirmi kan si i cu caan cu caan ti chungah cahmi sawmmi kan si tikah caan zong kha na ruah lo ning nakin a tlawm men la na hman caan he tampi nai timmi um lai nain na kan pek thu lomi bia he a tang bang ko la tiah ka zumh sihmanhsehlaw kan ca a ṭha bik a herh bik in a ṭha bik ko ti na kan pekmi a si tikah hin na cungah kan i lawm tuk hringhran hi ka US na va kir tik zongah New Zealand ram khua a sami na miphun hawi hi rak kan phil hrimhrim hlah thlacamnak tein rak kan bawm zungzal kannih zong nih kan thlacamnak ah kan in phil ve lai lo i a rian thiang na ṭuannak ah hin na hnu lei tein thlara thlaza rak in campitu kan si ve ko lai timi te zong kha lawmh bia van chim ka duhmi si cucu kan siama cung lawmhnak bia kan chim khawt dok si se law cun hika hin lunglawm thanuam tein retheih tuar in biaknak kan hlantu CIC Khrihfabu nan dihlak cung lawmhnak tampi kan nei kanmah duhnak ahcun in nganpi kawl kaupi hna khin zalong em em in caan hmang hna si ti kha caan hram thok te khan kan saduhthah a rak si nain bawipa bawipa nih kan caah ṭha bik in khua a khan ko minung nih zeitluk khua kan khan zong tlam rak ding kho hrimhrim lo bawipa nih siseh a tinak hmunpi nih ṭhial kho rak si hrimhrim lo khatlu khan nia sinah kan hmang lengmang mi hall pahnih pathum kan hlan tik hna khan tamtinnak pakhat nan rak um lo sihmanhsehlaw bawipa nih a rak tan dingah a kan chiahpiakmi a luanciami kan hnu zarah glory khrihfabu cungah siseh nihin tutan zarh chung kan hmannak CIC khrihfabu nan cung lawmhnak tampi kan nei bawipa tu nih thluachuahnak in pe ko hna seh zapi cu kan hong kan thu kan chuak kan in lawi tak men ko hna A neh hnu ah hika i van fimtawl le van thianhlim hi a fawi bak lomi a si. Zei kan tuah poah ah hin puai zong kan tim kan tuah tikah a timtuah lio cu a nuam ngang nain a nih hnu i nehnang van fim khi a nuam lo taktak a har zong a har taktakmi a si. Sihmanhsehlaw cucu ruat loin lunglawm thanuam tein in ka kaupi nan kan on tikah hin kan i lawm tuk ti kha chim ka van duh cun a prayer worship in a kan hruaitu a kan fale nan cung zongah kan i lawm cucun hika hi music ring on a kan tum piaktu hna zong mino nan si i hi bantuk ban cawn piaknak a hin rat cah har ngaingai sihmanhsehlaw bawipa nan duhnak bawipa nan ṭihzahnak ruangah nu le pa sinah lunglawm thanuam tein caan nan kan pekmi hi bawipa nih an philh piak hna lai lo an chinchiah piak hrimhrim ko hna la timi zong kha kan fale nih nan thin lung tein rak i ruah cia u timi zong kha ka hin kan fale nan cungah lomhnak bia van chim ṭhan ka duhmi si kan i ngaih ngaingai mi kan conference pi cu tuzan hi donghnak si ko kan duh zong duh lo zong ah nihin hin cun ka ti ṭhen ko cang hna la kan siam te he hin zeimazat caan zeimazat cun khamah kan sim ah nu zun kan van tuar te hnga mu palian nu kan pastor nu le bang he cu a zo te la ka ti ni zan tha ka ka hong rang i nan tlon len nak nan ne bung kha amit thama van suai la le na zun in avan zo te ko la ti he ka zum ko Cucaah cun hika ah kan nu le caan a kan pektu piaktu vialte hna nizan siam ah nan vah nan vaihpinak zongah lunglawm thanuam em em in nan vahpi mi kha kan nu le nan cung zong lawmh bia van chim ṭhan ka duhmi a si. Caan pek hi a fawi bak lo. Vei hika ram ah cun ka hawipa pakhat mit benh vai benh ta ka ti le time is money a ka ti le na mani na mit cu cawk kho la maw ka ti le ma ka a si tak ka ti phun in hi ka ram ah cun a ho nih ni hlo pek lo in a kan vak kan vai hna la van ti i van chim zong ah hin a har tak tak mi se saman te lo lungtho te in ka caan ka pek ve lai i siama ca ah a nihin cu caan hmang ve ko ning tia caan a kan pe tu hna a kan nu le nan di lak cung zong ah hika hin lomh bia chim than kan du cun motor kan hlantu Australia nu siseh cun CIC Khrihfabu si u nan cungah kan i lawm a ruang cu kha motor kha um lo si ahcun ke pikpak in kal se hnga i a rau taktak ding khi se sihmanhsehlaw motor pahnih in zang dam em em in kan um kan kal kho hna i nan cungah kan i lawm ti kha van chim ka duh cucun kan siamah nu i nga a tleih lio kha video in na piah sela ka duh ngai nan anga tleih mi a ngan tuk la a coi kho hua halo le nga kan chungah nga ni a do la ti hi ka phang chuk le aran nak an ka va tlik no le ka chan man ba bak ke se le a ka ti mi che a ka chan chungah a tu bak ke ka nga voi kha siau nak se ati le hi vialte bawi parian a ṭuannak ah Peter rian hi rak ṭuan bal rua lo New Zealand lawng ah hin Peter rian hi rak ṭuan dawh a si cucaah cun New Zealand a rat hnawhchan te zong hi amah ca zong ah zeitik hmanh ah philh lo ding ah tuanbia a ṭial a si ve ko la ti kha kanmah zong nih kan i ruahchan kan zumh ton lempi awk hnga tuk in kan tlawn lempi khawh lonak cung tu ah hin a ruah zia rak kan thiam lo New Zealand ram cu ai dawh fing le tlang mithmuh zoh dingmi hi a tampi nain hika ah aa caan kan in pe kho lo i voi kha te lawng kha tlamtling lo ngai in aa leng kan in chuahpimi a si ko na tein aa kan nih nih cun kan i lunghmuih taktak vai kan siam ah nu leng kan chuahpi kho tiah kan i ruah ca khan kan i lunghmuih tuk kan i lawm tuk ko nangmah vialte nih na rak rat hlan hna i New Zealand kong na van zoh na van zoh i Cuwi ahia me hi ka than ka kalpi lo ti na ruah tu ah khan cun next trip ah rak kan tlong than te ti kha ka hin a biaca le som than zong kha ka ven duh than mi si le a ka bia sau hei ruat tu he vei cu ca cun tam tuk ka chim ah cun a dongnak zan si phone le chan ka lak thu kan la le kan siama nu nih a hika ah a kan kaltak cang lai i thaizing in cun keimah pumpak hmanh nih a kut ka tlai kho ti lai lo zapi nih a kut a tlai khomi kan um lem lai ka zum lo cucaah cun thaizing kan sinin dam tein a kal khawh nakhnga kan thinlung cia zong thla campiak hna sehlaw amah kut le can ai ah hika ah khua sami nielsen Khrihfabu ah kan dihlak ai pum khomi dihlak nih thla kan campiak lai i amah, tlaih, amah kut tlaihnak ca tiah kan orhlei kut te kut tlaih can ah van thlir ta hna u sih. Kan i lawm. Si. Tite hin tuzan cun kan donghnak salai i thaizing in cun Wellington lei ah kan lai i New Zealand ni December ni ruk ni riat tiang khi New Zealand ah a cam ding si kan siama nu hi le cu caah cun hika i kan sin um chung kha cu life an thlah theo la tia zumhnak ka nei Wellington an si zongah Auckland an si zongah khate tu khan a uan hi kan nin kan ngai kho ding long si ko cang cu caah cun New Zealand i um chung te ah hin bawipa nih kan nih New Zealand chin mi hna ca aman i amuar aka alai dang thlachuahnak a pek i cu tete cun a kir tik zongah hnasiah dawk um lo tein hlinglak lunglak i a tla men mi si loin leitha ah a tlami si khawh nakhnga a hnu lei tein thlacamnak in bawm hna usih ti kha ka hin sawm kan duh men hna si tampi kai lawm lomnak bia cu kan chim thiam lo kan ti zongah kan chim ah a dong la lo khi tampi khi chim awk um ko hnga sihmanhsehlaw ka vialte tu khan kan i lomnak kan chim khawh mi si seh law bawipa nih siama nu thlachuahnak in pe ko seh na cungah kan i lawm tuk ti kha chim ka biadong ah ka duh mi si tampi kai lawm Atu ah Jenny pa nih lunglawmhnak bia CCANZ kan pa le kusapi un siseh kan nu le vialte kusapi un siseh amah nih van chim dih cang le keimah cu ka chim ti la lo tutan cun dong riangmang ko la dong riangmang ko la sinain bawipa nih remati i a kan senh a si siah cun kan i ruah lo piin Ah, hi hnu zongah hikam hun te zong ahin van rat ṭhan khawh a si. Zeizong vialte hi Bawipa kut chung i ummi si caah Bawipa kut tuah kan chanh ko hna la. Ah, tuzan caan ahhin ah, kan siamah nu kan, kan cung i a kan zawn ruahnak, a kan dawtnak le a kan siaherhnak vialte te hei mak khawh ning hin nan hei theih dih. Bia chim i a hei ranh khawh ning le Dinh caan sala ti zongah duh hlah. Chun caih le cu ti zongah duh hlah. Kan nu le nau dang nan duh cang ngol cang ti zongah duh hlah. Chim peng, chim peng, chim peng. A tha ba tuk la ti ka phang siam ah na tha ba tuk. Phungchim zong hi tawi deuh zong in chim law tha ko vaya. na chimmi te hi kan in nunpia ziaza ko ti zongah duh hlah. Amah nih a rem a ti hlan lo cu saherhnak lianpi he chim lengmang chim lengmang chim lengmang ko le tu zan zong kha dong zan si le mileng zong na nei te la le pariat tiang lawng na chim la ka ti le a duh te kha dak maw zeidak a law te kha cu tluk cu ka chim duhmi cu zei ruang thlak ka chim ti ahcun zeitluk in thlahi ka a ummi Khrihfabu hi a kan dawt le kan zawn a kan ruah timi te kha mu ka van chim duh ka van lang duh ka ruang ah khan ka te kha ka van chimmi si le Hika hin Nelson khuachung ah ummi Khrihfabu hna nih na kan dawtnak, na siak an herhnak vialte cungah kan i lawm tuk. Hmurka in a tlin kho lo. Kan i lawm tuk hringhran ko ti langhternak ah tlawmpal te lawmhnak laksawng te an tuahmi te um ve le kha te kha zaangfahnak tein Bawi Khrih min tein na kan cohlan piaknak lai ka van in sawm ta.